Roedd Rala Rwdins wedi cael digon ar Rwdlan. Welodd hi rioed wrach mor ddrygionus yn ei byw. Doedd wybod be fyddai'n neud nesaf. Rhoddodd Rala Rwdins farclod amdani a'i sodro yn y drol. Penda chdi at Ceridwen! Mi gaeth honno dy ddysgu di. Pwy ar y ddaear oedd Ceridwen? Edrychodd Rwdlan ar y coed tal o'i chwmpas. Ble roedden nhw'n mynd? O, beth sy'n bod am y diwgan? Byw i mi dadal di o'n golwg ti ar, ar cnonyn melyn na. A deg dod i ben na, fydra wir. Mae un ohonoch chi'n ddigon, ond mae dau ohonoch chi'n hunlla. Felly dos gen i ddim dewis. Mi gaeth Ceridwen roi cynnig at y ddysgu. O, clasys fa!

Helo! Ac yno y gadawyd Rhwdlan Druan ar ei phen ei hun. Ni welodd Rhwdlan y fath le yn ei bywyd. Roedd yr ogof yn llawn llyfrau, llyfrau o bob lliw a llun, o'r llawr i fyny at y to, A gwrachod a gwrachod. Dyna lle roedd gwrach gyda'i thrwyn hir wedi'i gladdu mewn llyfr. Aeth Rwdlan yn nes ati i'w gweld yn iawn. Oedd wir, roedd y wrach yn rhwygo tudalennau allan o lyfr a'i rhoi yn ei ffowlen. Rhaid ma hon oedd Ceridwen, y wrach ddoeth. Roedd Ceridwen rhy brysur i sylwi ar Rwdlan, ac aeth yn ôl i astudio'i llyfr. Deg, paid di ag wylo, rhaid ti byth am meiddio meio, ond mae fi oedd yn anodd bore hwn yn ored gwydno. O, o, diddorol iawn. Diddorol iawn, iawn. Pam i chi byta llyfrau? Llanwyd yr ogof a distawrwydd mawr. Dyfalodd Ceridwen pwy arall allai fod yno. Edrychodd un ffor', ac yna'r ffor' arall, ond doedd neb i'w weld. Helo! Cyfarchion! O du hwnt! Mae'n debyg i mi mai ti yw Rwdlan, wrach fach ddrwg. Oedd e mor ddrwg â hynny? Mi wyt ti'n ddigon parod dy ateb. Dipyn o lond llaw i Rala Rwdins, glywis i. Mm, rŵan, Rwdlan, pam wyt ti'n wrach fach mor ddygionus? Pam nag ych chi'n bita bwyd fel pawb arall? Wyddost ti, mae un o lanfair Cyreinion oedd Gwion Bach. Doedd Rwtlan erioed wedi clywed am Gwion Bach nac am lanfair Caereinion chwaith. Oedd, roedd Ceridwen yn amlwg yn wrach ddoeth iawn, ond yn un ddigon rhyddhad fyd. Roedd Ceridwen yn wrach mor ddoeth fel nad oedd yn deall ei hun ar brydiau. Roedd ganddi labordy yn tu hwnt gyda'i lond o wahanol swynion. Hoffai Ceridwen arbrofi gyda lliwiau er mwyn ceisio deall cyfrinachau'r enfys. Bydded hysbys y drigolion y bydysawd fod lliwiau ar fin cael eu cymysgu yn y fan hyn. Glas! Lliw y ffurfafn ac adlewyrchiad y môr. Cymysgir ef a melyn. Lliw llon yr haul a lliw'r tywod. Glas a melyn. Cymysgir hwy. Dywedwch beth sydd gen i ar fy llwy. Oh, gwyrdd hyfryd llachar. Oh, da iawn. Oh, unwaith eto. Cymysgwch y glas sydd yn llenwi'r môr a'i gymysgu a choch. Lliw'r gwaed, lliw'r machlud a lliw'r rhosyn. Oh, glas a coch. Cymysgu'r hwy. Pa liw? A nawr, sydd ar fy llwy. A piws neu borffor dofno da iawn. Rwdlan, dwi ti ddim yn ateb llawer o'r cwestiynau hyn. Dwi ti ddim di ateb yr un os ti'n dod i hynny. Yr oedd Rwdlan wedi bod yn brysur yn arbrofi dros di ei hun. Di, lliw'r nos a gwyrdd y dail, cymysgwch hwy a beth wnaeth rhain. Llanast! Llanast a hanner y gyfeirias nôl dros ei newid. Ww, diar. Welis i rioed ffasiwn lanast.

Ac er fod y tamaid hwnnw'n flasus dros ben, dechreuodd stumo Ceridwen gwyno yn arw. Daw'r tyrchod ar y gwrychoedd. Be sy'n bod yna? Dwi'n fy teimlo hanner da. Daeth Rwdlan i mewn ac edrych yn syn ar y pot. Doedd Rwdlan erioed wedi blasu mwstad o'r blaen. Ceridwen? Mm. Ydych chi'n iawn, Ceridwen? Wrth gwrs nad ydw i'n iawn. Ydych chi'n sal? Mm. Sal iawn, ddydw ni. O, oh, wel, gweli fydde lle gorau i chi, felly. Ia, debyg i gini. Doedd dim amdani felly ond mynd â Ceridwen i'r gwely. Beth yw hwn? Mwstard. Be ti bita fe? O, oh, weld yn syniad da ar y bryd. O, oh, iar. Mewn a'ch i'r gwely? Ia, wir. O, ia. O, iar. O, diolch i chi. Mae yna ffisig yn fanna, rhywle. O. O. Ww, berig fydd hwn i chi wath? O na, fe drai bod hi'n gwaeth na cydw i. O diar. Gorwch y ceg. Gwasgodd rwdlan drwy'n ceridwen ac arllwys llon llwyad o ffisig i lawr eich hon gwddw. Parchod o'r gwrychoedd yna flas dychrynllyd. Ffisig fernig! Dim yn swno'n saff iawn. Wi tua gwi fo, mae'n saffach na mwstard. Hoffech chi'n gweld i wneud campe? O'r gorau. Na i osod y ddau lyfydd yma ar fy mhen.

Daeth sŵn rhyfedd iawn o gyfeiriad y gwely. Ydych chi'n iawn? Chwerthin oeddwn i. O! Dydw i ddim wedi chwerthin ers dalwm. Do'n i'm yn cofio'n iawn sut ti'n neud. O! Ehem. Dyna sut i chi chwerthin. Fel na? Ddim yn hollol. Mae chwerthin yn dod o tu mewn i chi, a'r cyfan sydd wedi chi wneud yw ei adl e ddod mas. Oh. Cyn pen dim, roedd Rwdlan wedi casglu llwyth o lysiau ffres o'r ardd ac wedi gwneud cawl blasus yn y grochen fawr. Brydian, brydian, blyme mawr, moron melys mewn crochan cawr. Byddai fawr o dro yn glychu'r corn gwddwg na. Mmm, roedd yna arogl bendigedig yn dod o'r grochan. Dihangodd yr arogl gan dreiddio drwy'r ogof, nes iddo gyrraedd trwy'n hir cer i ddwyn. Roedd hithau am wybod o ble y daeth. a dilynodd ei frwyn. Cyn pen dim roedd llon platiad o gawl wedi osod o flaen Ceridwen. Edrychodd arno mewn rhyfeddod. Be dwi fod i wneud efo rhai? Ceisiwch ei bwyta! O, Daliodd Rwdlan ei gwynt tra'n araf iawn, rhoddodd Ceridwen foronen yn ei cheg, a'i chnoi. Ydych chi'n ei hoffi? Yn y man, rhoddodd Ceridwen ei barn ar y pryd. Byddid hysbys fod moron a thatws a phys. Yn dda iawn i wrachod! Aww! Dyna chi, Ceridwen, chi wedi chwerthin! Mae'r bwyd wedi gynhau'r llwch oedd yn eich corff wddws! Pwy ddaeth heibio i nôl Rwdlan ond Rala Rwdins, a choeliwch neu beidio, roedd sŵn chwerthin yn dod o tu hwnt. O be goblin oedd yn digwydd? Be oedd o ti'n ei wneud? Dysgu cyrydwen sut i chwerthin. Da chi di gorffen y chwerthin? O, bron iawn. Wel, pan wyt ti wedi gorffen, fydde wahaniaeth gyd i ddod adra. Oh, ddewch chi ddim i mewn gynta? Na, ddewch chi wir o gled. A dwi ar chi'n swnio'n hollol wirion bost. Hwyl fawr, Sir Edward! Hwyl fawr, Edward! Mewn, mewn ati, ar unwaith. Ddysgis di rwbath? O, dechrau credw'n rywfaint i mi, ond dwi'n meddwl mod i wedi dysgu dipyn mwy i Cyrins Wen. Dwtsh, mi'r falla pan dwi'n trafod ti. Ac felly, er gwaethaf holl ymdrechion fel arwydins, doedd diwrnod yn tu hwnt heb wneud fawr i gallio Rwdlan, a doedd Cyridwen ddim wedi cael cystal hwyl ers dalwm iawn, iawn.